Ndamũgeithia mũno eroreri a Village TV Kenya, niĩ no ũrĩa wanyu Nene wa Kabirũ, na nĩ ndakĩmwĩrire niĩ ndĩ Mũnjirũ wa mbarĩ ya Takinya, na ũmũthĩ ndoka nĩ ũndũ wa kanyamũ ke haha, gaka getagwo rũngũ, rũngũ na... Rungu nĩruo rũtũheaga tũihũri a kinya, indo ingĩ ta ndua, gĩtumbĩ, nĩ nyingĩ. Rĩu koguo rĩ, kwĩ mũndũ hihi wonaga tũihũri na akona kanya, ta rĩu ta gaka tondũ nĩ kanini rĩ. Gaka kaingĩ kahũthagĩrwo gatinagĩrio haha, ĩno nĩ blade ya hacksaw, ũgagatinĩria haha ũũ, rĩu kau gegũtuĩka kanya ga gwĩkĩra mbakĩ, na ona gakĩhana ũũ rĩ, rĩu gaka nako no gagĩtuĩkaga kaihũri, gagatinĩrio haha ũũ. Gũikũrũkĩtie eeh gwĩ kangĩ getagwo kameni ũgũtinĩria haha nĩko gatiakoragwo na nyitĩro ĩno ĩno noyo ĩrĩtuĩka nyitĩro ya ya ya kaihũri gaka ndĩrenda tũ- tũrenge tondũ nĩndĩrenda ona tuone mbegũ iria cikoragwo thĩiniĩ. Rĩu ũcio nĩguo mũtũrĩre mũgĩkũyũ atũraga. Gaka nĩ nkũgeretie kũrengarenga ũguo nĩguo ona tũgĩthare mahinda. Rĩu kahana ũũ rĩ, no gũkoimania haha hatirĩ ũndũ ũngĩ. Na ũgĩtinia rĩ, ndũkareke gakorwo kanyitanĩte mũno ĩgakĩnyitana ũguo tondũ tondũ rungu rũtikoragwo rwĩ rũmũ ti rũbaũ rũru rũu no mũmera ũgacoka ũgakĩ ũgakĩũma rĩu rĩ nĩ wega ũkahana ta ta ũra- ta ũragatigithũrana hanini ũguo rĩu ũkaruti ũkaruta na gaka ndĩrona nĩ tũkũgetha mbegũ nyingĩ mũno haha eh, Hena mbegũ nyingĩ kahana ũũ. Rĩu gĩkĩ nĩkĩo rĩu thĩiniĩ. Ici ici ũrona haha ici rĩ, ici nĩcio mbegũ ici. Na iria twamatha nĩ ici. Icio nĩcio mbegũ iria twamatha. na gakoragwo kahana ũũ thĩiniĩ. Rĩu he wĩra ũgũcoka ũrute wa kũruta manyamũ maya, maya matikoragwo manyitĩte mũno maya, rĩu ũkaruta kĩũndũ gĩkĩ ũguo, rĩu hagakorwo hahana ũũ maya. maya mothe nĩmo me me thĩinĩ wa wa rũngũ rũrũ ũguo na gĩ- gĩtikoragwo kĩnyitĩte mũno Na ndona kanyamũ gaka-rĩ, nĩ kangenia kaũndũ keho tondũ mbegũ ici ũrona-rĩ, ici mbegũ yakwa ĩhana ũũ, nĩ tũkwenda tũkamĩrora mĩena yothe. Nĩkaruta mbegũ nyingĩ mũno, ona ndigwĩciragia nĩ ngũruta mbegũ nyingĩ ũguo. Na ici nĩ cihandagwo, ta ici citirĩ na thĩna, ici ici ici ona nĩ nyũmũ ici. Na gaka nako nĩwona nako no ge no no to gũkĩruta kĩrĩa ũũ, ũkaruta kũruta kũruta eh, kena kena kũruta maya matirĩ thĩna mahana mura ũguo Nĩ ndaigua kangenia tondũ he tũngĩ ũngĩthiĩ ũguo ũkore gatirĩ na mbegũ nyingĩ na ici ndigũte, aca ici ndigũte, ici ngũcihanda ciothe nĩguo ta rĩu ta gaka ngwĩciria ndĩrona ta gatuĩtwo gatarĩ kararĩkia gũkũra biũ. no nĩ tũthiaga ũguo nĩ gathiaga gaka- gakahana irĩtuona rĩu gaka nĩ kaihũri rĩu gaka gegũtuĩka kaihũri ũrutaga indo ici ciĩ gũkũ thĩinĩ nĩ ta nyama tũciĩte nyama iria cikoragwo thĩinĩ onokorwo ti nyama ũkaruta nĩ ũgũcoka O tũgĩtharaga ma- mathaa-rĩ, haha-rĩ, rĩu nĩho harĩnyuĩrwo ũcũrũ. Rĩu haha hatirĩ na thĩna mũ- mũingĩ mũno, ũgũcaria tuba, ũyũ nĩ tuba, ũhane nĩũra- nĩũratuba ũguo, ũguo. Na ũratumbwa nĩkĩ? Nĩguo mũndũ akĩnyua nako rĩ, akĩnyua ũcũrũ ũguo rĩ, gũkũ ũguo mĩico-inĩ ĩno rĩ, ndĩkae gũtema mũndũ, gũkũ nakuo no kũruta ũkũruta, kũruta, nĩ ũndũ ũrona, kũruta, ũrute muuro ũyũ, mũhuro ũyũ wothe ũthire, ũyũ ũthire ũthire ũthire biũ. Eh, na ndĩramwĩta mura nĩ maũndũ marĩa nĩ nĩ manyamũ maya wone hatirĩ manyamũ maya maratigara ona kĩ. Nĩ tiguo? rĩu no ũcoke ũcarie nona mũthanga ũyũ twakaga naguo wĩkĩre haha thĩinĩ ũcoke wĩkĩre maĩ ũhane tarĩ kũwĩka ti ũguo no nĩ waruta manyamũ maya ũguo ũrona mathira tondũ nĩ wona ona nĩ gatherire gaka tũrĩ o haha Eh, kanyamũ kau nĩ kangenia mũno he mũ- kanyamũ gaka ndaheirwo nĩ mũndũ wĩ kũrĩa naikuru thiĩte gũcera na karĩ ka green gakoragwo ge ka kara green no o ũrĩa ũra- ũreka atĩrĩ niĩ ndi- ndiaingire ndigũkaiga gũkũ nja atĩ kahĩe nĩ riũa ndokire ngĩkaiga nyũmba na gakaiga nyũmba rĩ rĩu kũu nĩkuo karomĩire na nĩ karonania nĩ ka- nĩ komĩte wega kena karathaka mũno nĩkĩo nginya mahũa rĩu kuoguo ũguo nĩguo rĩu tũ- tũ- tũihũri tũkaga na nĩ ndamwĩra haha nĩho tũtinagia rĩngĩ kameni gakoima haha ũũ na okorwo nĩ kĩnya tũrengagĩra haha haha ũguo Thengiũ na mũgĩe na mũthenya mwega na mũ subscribe Village TV Kenya tũthiĩ tũkĩonaga maũndũ maya. Thengiũ mũno.